माने छलियै ओकरा आँय, देखऽ तऽ कोइ चाहे जिलेबी खिलाउ तऽ जिलेबी ला के दै छली कोइ चाहे रसगुल्ला खिलाउ तऽ रसगुल्ला ला के दै छली आ समोसा खिलाबै छली कते हम माने छलियै से धोछिया बब खौकी हमरा छोड़ि कऽ चलि गेल केहन हमर कनियाँ ओ कबारमे बैठा गेल, आँय! आब ओकरा बिना हमर जिनगी केहन आ केना होतै? एक्को दिन नीक नै लागैए। जहिया-जहिया हम अपना कनियाँकेँ ई साड़ी देखै छियै तँ बड़ याद अबैए। गै कहाँ चैल गेलह गे? अहह। गे अहह।

गे अब हम कोना हम खाना पकाउ कि बच्चाके देखू कि घरमे हम अङ्गना घर करू हमरा समझ से नहि आबै है गे कतऽ चलि गेला हमरा छोड़िके गे कते हम मानै छलियौ जे चीज कहै छला ओ चीज करै छलियौ बर्तन कहै छला माजै लए तऽ बर्तन माजि कऽ दै छलियौ खाना पका कऽ खिलाबै छलियौ गोर हाथ दबाबै छलियौ एते मानैत खातिर तैयो हमरा छोड़ि कऽ चलि गेल हे भगवान रे श्याम खाना तोरे दै छलियौ रे रे पीना तोरे दै छलियौ रे

गे कोन टाटी वाली के लेके भाग गेले रे टाटी वाला सब कुछ ओनाहिते पड़ल है कहे छलक हमरा गे तो अपना माय से जींस मंगा दे टॉप मंगा दे धोती मंगा दे कुर्ता मंगा दे लैक्मी के सब कुछ मंगा दे क्रीम उरीम

कहाँ चलि गेल हमर कनियाँ हमरा छोड़ि कऽ आ ई धोचिया कथी लए हमरा गारि दैए आँय पूछै छियै गे गे धोचिया गे तू हमरा तू किया गारि दै छह गे आँय की भेलौ तोरा हम की केलियौ रे धोचवा रे तोरा हम गाड़ी दैतियो आँय हम ओकरा दिल ले के धके छी काने छी आ धोसबा तू ही तो उछंदर करत रहे हमरा घर वाला दिल लऽ के काने छ हम अपन कनिया के याद में काने छी बहु बपखौ की धोछिया हमरा छोड़ के भाग गया एते कुछ करे छी एते माने छली हैं रे रे तू तऽ अछैते छलिह तैयो तोर बहू न हमरा चाय के देख के देख के सिंगार रे पेटार रे करे चलो आ अपना जाल में फंसल को आ लग फुदी पार भ गेलो तोरे बहू लेके हमरा घर वाला के भागल हमर घर वाला नहीं चलन यार हम जाने चलिए नहीं गे धोचिया तोरे सा लबरा जे हमरा घरवाली के बिगाड़ देलक हमर घरवाली हमरा कते प्यार करे छल कते माने छल कथी कथी नहीं करी ओ धछियाला तैयो हमरा छोड़ के भाग गल तोरे घरवाला के कारण हो काती उहावा के भागले होत लगे हमरा रे हम नहि किछो जानै छलियौ जब जब हम काम से छुट्टी भेटै छलक आ बैठे छली हन तब तक तोरे बहु लिपस्टिक रंग अब के दू दू गो सिंगार धिया कलर पुता के सबके। संभालते हैं बताओ तो एगो कहे दूध पियब तो एगो कहे खाना खायब

तखन से एते बर्दाश्त केने जाइ छियौ आ तू हमरा सैटे गाड़ी दै छी तो ओकरा बहु सम्हार में नहीं रहो जे तोर बहु छोड़ के भाग गेलो तोहर सास समाज में नहीं चलो तोहर सास छोड़ के भाग गेलो आ रे रे पता हम तो अभी होली सन के दिन आवे है हम केकरा संगे होली खेलबे हैं केते केकरा संगे होली खेलब छोड़ के चलिए गेल ना

तोरो नीक नहि हेतौ तू तऽ कुछ हमरा आनियो के नहि दै छले हँ। ई तऽ हमरा लक्ष्मी के दो दे सामान सब झचिया। आनि के देता केते चीज के लिए तैयो तोरा आँख में पानी नहीं रहलो हैं जोगे कर गया हमार गोरकी केते सुंदर है आ एकरा लगे रह आ जे कहते उ कह दे हाँ। चल तोरा हम बढ़िया देगा छे नाम चलू चलू हाँ दोतिया छोड़ के भाग गल जा दही देखे छिए सब्सक्राइबर बाबू हमर बहू छोड़ के हमरा भाग गेले जाए दियो सब्सक्राइबर बाबू हमरो टाटी वाला सिया छोड़ के भाग गेले तो की भे गेले देवर हमरा चिकन भेटले ना आ हमर घरवाली गोरकी भेटले ना जा दियो धोसिया के गेला जा दियो झोथवा टाटी वाला के फौती वाला के चलू हाँ। दुनू गोरा बढ़िया से रहो हाँ। आ होली एते होली में पूरा पकवान बनाओ आ हाँ। खूब मौज ठा से खाओ आ होली मनाओ मनाओ।